بەدی ناوێ بین دین سیە دۆزینەوە کەواتە ئەڵێین سی ئەکاتە کیو ئۆڤەر ڤی. ئەبینین کاتێک کە ڤۆڵتی ئەخەینە سەری بڕێک بارگە ئەخوێنینەوە و دێین کەپاسانسەکەی سەریە دۆزینەوە لە بەشی یەکەما بۆ سێ جار دێین سی ئەدۆزینەوە جارێک دووری نێوانیان کەواتە دی یەکسان ئەکەین بە دوو ملی مەتر جارێک بە چوار ملی مەتر جارێک بە شەش ملیمەتر. ئەم ئێکسپریمێنتە دەین ڤۆڵتێکان دەخەینە سەری. کیو، لێرە لە ڕێگای ئەمپلیفایەرێکەوە دەین بڕی بارگەکان ئەخوێنینەوە و وە ڤۆڵتێکەش ئەخەینە سەری دواتر لە ڕێگای گرافێکەوە ئەتوانین کەپاستانس بدۆزینەوە لەم ئێکسپریمێنتەیا لە بەشی یەکەمدا لە بەشی دووەمدا لە بەشی دووەمدا دی ئی نۆت ئەدۆزینەوە واتا پێرمیتیڤیتی لە فری سپەیس ئایدۆزینەوە ئەڵێین لەم ئێکسپریمێنتەیا سی کە ئەکاتە ئی نۆت ئی ئاڕ ئەی ئۆڤەر دی کەواتە ئی نۆت ئەکاتە ERACD کەواتە لێرەیە دێین پێرمیتیڤیتی فری سپەیسە دۆزینەوە بە زیادکردنی دووری نێوان دوو پلێتەکە و خوێندنەوەی بارگەی سەر پلێتەکان نەگۆڕی ڤۆڵتیا ئی نۆت ئەدۆزینەوە و دواتر ڕوونی ئەکەینەوە لە ئێکسپریمێنتەکەیا چۆن دەست پێ ئەکەین کەواتە بۆ ئەم ئێکسپریمێنتە هەندێک ئەپاراتویسمان پێویستە کەوا ئێستا لەسەر شاشەکە دێتە بەر چاوتان. پاش ئامادەکردنی پێداویستیەکانم دێم سوڕەکەم بەم شێوازە ئەبەستم کەوا لێرەدا بەستومانە دێین ئەم پاوەر سەپلایە هەڵەکەین بەم شێوازە ئیشی پێکەین دواتر دواتر دێین ئەمپلیفایەرەکەمان لە رێگای ئەم دوگمەیەوە هەڵی ئەکەین و دێین مەڵتی میتەرەکانمان بەم شێوازانە ئیشی پێ ئەکەین ئێستا سورەکەمان ئامادەیە بۆ ئیش کردن. لە بەشی یەکەمی ئێکسپریمێنتەکەمانا دێین دووری نێوان ئەم دوو پلێتە ئەکەین بە دوو ملیمەتر کەوا لێرە قیاساتەکانی داوە پێمان دێین بەم شێوازای گۆڕین تا ئەبێتە دوو ملیمەتر. ئێستا دووری نێوان ئەم دوو پلێتەمان کردۆتە دوو ملیمەتر دێین لە ڕێگای ئەمپلیفایەرەکەمانەوە بڕی پەنجا ڤۆڵت ئەخەینە سەر ئەم پلێتە دێین لە ڕێگای ئەم سویچەوە بڕی ڤۆڵتیان خەینە سەر پلێتەکەمان و بەڵام دەبێ لە سەرەتادا ئێمە لە ڕێگای ئەم دوگمەیەوە هەموو جارێ سفری بکەینەوە کەوا لێرەدا سفرمان بۆ بخوێنێتەوە ئێسا ئەبینین سفرمان بۆ خوێنێتەوە دواتر بڕی پەنجا ڤۆڵت ئەخەینە سەر پلێتەکەمان بەم شێوازە لە ڕێگای ئەم مەڵتی میتەرەوە ئەتوانین بڕی پەنجا ڤۆڵتەکە بپێوین و دواتر سفرێکەینەوە ئێرە دواتر بەم شێوازە ڤۆڵتێکا خینە سەر پلێتەکەمان و بۆی لێرە بۆمان بخوێنێتەوە هەر کاتێک کە زانیمان نایخوێنێتەوە دێین ڕێنجەکەی بچووکەکەینەوە ئەبینین لێرە یەک پۆینت دوو ڤۆڵتە کە کاتێک ئێرە لەسەر دە توان ناقس هەشت دامان ناوە کە بڕی بارگەکەمان بۆ خوێنێتەوە ڤۆڵتیە کە ڕەتی کەپاسناسەکەی ئەمپلیفایەرەکە یەکەین ڕاستەوخۆ ئەبێتە بارگە یاخود ئەتوانین ڕاستەوخۆ بڕی ڤۆڵتیەکە بخوێنینەوە کەوا لێرە یەک پۆینت دوو ڤۆڵتە وە دواتر ئێرە سفرەکەینەوە ئێرە ئەکەین بە سە ئەکەین بە سە.

سویچەکەمان ئەگۆڕین دێین لە جادی سە ڤۆڵت ئەکەین بە سەد و پەنجا ڤۆڵت بەم شێوازە سەد و پەنجا ڤۆڵت ێ دینێ ئێسا کە سەد و پەنجا ڤۆڵتمان داوە پێی دێین بڕی بارگەکە سویچەکە ئاڵوگۆڕەکەین بەم شێوازە ئەبینین نایخوێنێتەوە ڕێنجەکەی ئەگۆڕین ئەبینین بە نیزیکەی ئەڵێن سێ پۆینت پێنج ڤۆڵتە وە دواتر سفرێکەینەوە لە ڕێگای ئەم دوگمەیە دێین جارێکی تر ئەماکەینە دوو سەد ڤۆڵت بەو شێوازە دوو سەد ڤۆڵت تێ دەینێ سیوچەکە ئاڵوگۆڕەکەی و ئێستا بارگاویمان کرد دواتر دێین بارگەکان ئەخینە لە ڕێگەی ئەمپلیفایەرەکەوە ئەی خوێنینەوە ئەبینین بە نزیکەی 4.8 ڤۆڵتە

لێرەدا نزیکەی شەش پۆینت دوو ڤۆڵتە و دواتر دێین سفرێکەینەوە بەم شێوازە بڕی ڤۆڵتێکەمانەکەینە سێ ڤۆلت ئێستا سێ ڤۆلتمان داوە پێی دێین بارگاویەکەین پلێتەکانمان و دواتر ئەی خوێنینەوە ئێستا بە نزیکەی 6.4 ڤۆڵتم بۆ خوێنێتەوە لەم بەشەدا تەنها بۆ دوو ملیمەتر حسابمان بۆ کرد ئێستا دێم بۆ چوار ملیمەتریش حسابی بۆ ئەکەم سەرەتا دووری نێوان دوو پلێتەکە لێرەوە ئەکەمە چوار ملیمەتر کردمە چوار ملیمەتر پاشان ڤۆڵتێکەمەکەمە پەنجا ڤۆڵت ئەیکەمە پەنجا ڤۆڵت. ئێستا ڤۆڵتی سەر پلێتەکان سفرەکەمەوە دێم جارێکی تر پلێتەکە لە چوار ملیمەترا بە پەنجا ڤۆڵت بارگاوی یەکەم و ئێستا بڕی ڤۆڵتێکی ئەیخوێنمەوە ئەبینم جیازەکەم نایخوێنێتەوە ڕێنجەکە ئێگۆڕم لە ژمارەیەکە لە ژمارە یەک ئێستا بۆمە خوێنێتەوە بە نیزیکەی ئەو پۆینت شەست و هەشت ڤۆڵتە یاخود ئەو پۆینت حەوت ڤۆڵتە بە نیزیکەی. دواتر دێم ئەیکەم بە سە ڤۆڵت بەم شێوازە لە سە ڤۆڵتە ئستا بارگە سەر پلێتەکان سفرەکەمەوە بارگاویەکەم و دواتر لە رێگای ئەمپلیفایەرەکەوە ئەخوێنمەوە رێنجەکەم نایخوێنێتەوە دێم کەمە سەر رێنجێک کە بیخوێنێتەوە بەم شێوازە ئەبینم لێرەدا بە نیزیکەی یەک پۆینت سێ ڤۆڵتە و دواتر دێم ڤۆڵتێکەم ئەکەمە سەد و پەنجا ڤۆڵت بەم شێوازە ئێستا لەسەر سەد و پەنجا ڤۆڵتە بارگەکانی سفرەکەمەوە لە رێگای ئەم دوگمەیەوە دواتر بارگاوی ئەەکەم و بڕی بارگەکەی ئەخوێنمەوە لێرە کەوا بە نیزیکەیی ئەڵێم ئەتوانم بڵێم دوو ڤۆڵتە ئستا دێم سفرێکەمەوە بەم شێوازە و دێم بڕی ڤۆڵتیەی سەرچاوەکەم کەم بە دوو سە ڤۆڵت ئێستا دوو سەد ڤۆڵتم داوە پێی لەبەرئەوەی رێنجەکەم لێرە لەسەر سێ سەیە کەواتە بیستەکە یانی دوو سە کەواتە ئێستا دێم سفرم کردوێتەوە پلێتەکانم بارگاویەکەم بەم شێوازە و ئێستا دێم بڕی ئەتوانم بڕی ڤۆلتەکەی لێرەدا بخوێنمەوە کەوا بە نیزیکەی ئەڵێم دوو پۆینت حەوت ڤۆڵتە و دواتر سفری یەکەمەوە بیرمان نەچێ هەمیشە ئەبێ ئاگاداری ئەم سفرکردنەوەیە بین لێرەدا ئێستا یکەمە 250 ڤۆلت 250 ڤۆلتم داوە پێی و دێم بەرگاویەکەم

بارگاوی یەکەم پلێتەکانم بارگاوی یەکەم و دواتر بڕی بارگەکان لە ڕێگای مەڵتی میتەرەکەوە ئەخوێنمەوە بە نیزیکەی چوار ڤۆڵتن بۆ ئەخوێنێتەوە ئێستا دێم بۆ شەش ملیمەتر حسابی بۆ ئەکەم کەواتە دێم دووری نێوان دوو پلێتەکە ئەکەم بە شەش ملیمەتر لێرەوە بەم شێوازای گۆڕم ئێستا شەش ملیمەترم داوە پێی و بڕی ڤۆڵتێکەشم ئەکەمەوە پەنجا ڤۆڵت وەکو سەرەتا پەنجا ڤۆڵتێ دەمێ ئێستا ئەم ئامێرە سفرەکەینەوە دێین پلێتەکەمان بارگاویەکەین بەم شێوازە و دواتر بڕی ڤۆڵتەیەکەی سەر پلێتەکان ئەخوێنمەوە ئەبینم ڕێنجەکەم نایخوێنێتەوە ئەبێ ئەبێ ڕێنجی جیازەکەم بگۆڕم لە شوێنێکا تا بۆم بخوێنێتەوە ئێستا ئەبینم پۆین پێنج ڤۆڵتم بە نزیکەیی دەست کەوتووە دواتر سفرێکەمەوە بەم شێوازە دێمەکەمە سە ڤۆڵت

دواتر بڕی بارگەکان نەخوێنمەوە یاخود ڤۆڵتێکی ئەیخوێنم رێنجەکەم نایخوێنێتەوە دێم ئەیگۆڕم بەم شێوازە ئەبینن لێرەدا بە نزیکەی یەک پۆینت چوار ڤۆڵتم بۆ ئەخوێنێتەوە و دواتر ڤۆڵتێکەم ئەکەمە دوو سەد ڤۆڵت. بەم شێوازە ئەکەمە دوو سە ڤۆڵت بارگەی سەر پلێتەکان سفرەکەمەوە دێم بارگاوی یەکەم جارێکی تر و ئەیخوێنمەوە بەم شێوازە ئەبینێم بە نزیکەی 1.9 ڤۆڵتم بۆ خوێنێتەوە و دواتر سفرێکەمەوە ئەیکەمە 250 ڤۆڵت کەمە دوو سەد و پەنجا ڤۆڵت و پاشان دێم سفرم کردوەتەوە بارگاویەکەم و دیسان بڕی ڤۆڵتەکەی خوێنمەوە ئێستا بە نزیکەی دوو پۆینت سێ ڤۆڵتم بۆ دەرچووە و پاشان دێم سفرێکەمەوە بڕی ڤۆڵتێکەم ئەکەمە سەر سێ سە ڤۆڵت و دێم بارگاوی ئەکەم و جارێکی تر ئەیخوێنمەوە بەم شێوازە ئێستا ئەبینێم بە نیزیکەی دوو پۆینت هەشت ڤۆڵتم بۆ دەرچووە. لەم بەشەدا هەستاین ڤۆڵتێمان گۆڕی و بڕی ڤۆڵتێ ئەمپڵیفایەرەکەمان خوێندەوە و لە رێگای ئەم کەپاسانسەوە کەوا لەسەر ئەمپڵیفایەرەکە یەکاکاتە دە توان ناقس هەشت واتا یەک کەڕە دە توان ناقسەشت دێین بڕی بارگەکانی ئەدۆزینەوە و دواتر لە گرافەکەیا حسابی بۆ ئەکەین. دوای وەرگرتنی داتاکانم ئێمە بینیمان بڕی ڤۆڵتەی سەر ئەمپلیفایەرەکەمان خوێندەوە کەوا کەپاسنانسی ئەمپلیفایەرەکەمان نوسرابوو یەک کەڕەتی دە توان ناقس هەشت فاڕاد واتا ئێمە دێین هەموو ڤۆڵتەکانمان ئەکەین بە نانۆ فاڕاد کەوا ئێمە وتمان کیو، ئەکاتە، ئەکاتە سی، ڤی. واتە، هەموو، کەپاسانسەکان، کە ڕەدی ڤۆڵتێکە یەکەین ئەکاتە بارگەکە و ئەیگۆڕین بۆ نانۆ فارادیش، کەواتە یاخود نانۆ ئەمپێر سێکەند، دێین یەک پۆینت دوو لێکدانی دە توان ناقس هەشت یەکەین ئەکاتە دوانزە نانۆ فاراد و ئەمە دەکاتە بیست و چوار سی و پێنج چل و هەشت شەست و دوو حەفتا و چوار بۆ بەشی یەکەم کاتێک دوو ملیمەتر بێ دواتر بۆ بەشی دووەم بڕی بارگەکانی سەر پلێتەکان ئەدۆزمەوە کەوا من ڤۆڵتی ئەمپلیفایەرەکەم هەبووە ئەوە پۆینت حەوت لێکدانی دە تۆن ناقس هەشت یەکەم کەوا یەکسانە بە حەوت نانۆ کۆڵۆم ئێستا ئەمە یەک پۆینت سێ ئەکاتە سیانزە بیست بیست و حەوت سی و چوار چل بۆ دیەکەمان کەوا کاتێک شەش ملیمەتر بوو ئەمیش بە هەمان شێوە من لێرەدا بڕی ڤۆڵتیی سەر کەپاسیتانسەکانم خوێندۆتەوە لە ڕێگای ئەمپلیفایەرەکەوە ئێستا دێم ئەیگۆڕم بۆ کۆڵۆم کەواتە دێم ئەمە ڤۆڵتێکەم کەڕەتی کەپاسیتانسەکەیەکەم ئەکاتە پێنج نۆ چواردە نۆزدە واتا لێکدانی دەتوان ناقس هەشتەکەم کردووە بیست و سێ بیست و هەشت. لە پاشدا دێم گرافێک بۆ هەرسێکیان ئەکێشم لە نێوان کیو لەگەڵ ڤیا. پەڕەیەکی گراف ئەهێنم دێم کە پاساس ئەدۆزمەوە کەواتە دێم گرافێک ئەکێشم لە نێوان ڤۆڵتیە و بارگەیە کاتێک ڤۆڵتیە لەسەر تەوەرەی ئێکس ئاکسس بێت و وە بارگە لەسەر تەوەرەی وای ئاکسس بێ بەم شێوازە ئامادە یەکەم. ئێستا ئەڵێم ئێرە V بە ڤۆڵت ماکزیمەم ڕێنجم سێ سەیە کەواتە ئەتوانم بڵێم ئێرە سە ڤۆڵت ئێرە دوو سە ڤۆڵت ئێرە سێ سە ڤۆڵت و هەمان شێوە ئێرەش 400 ڤۆڵتەکە بڕی بارگەکانم ئەبینم زۆرترین ژمارەی، خوێندنەوەی بارگە کەوا دەسم کەوتووە حەفتا و چوارە کەواتە لێرە ئەتوانم بڵێم بیست چل شەست هەشتا سە کاتێک ئەمە کیو بێت بە نانۆ کۆڵۆم یاخود نانۆ ئەمپێر سێکەند. ئێستا دێم بۆ بەشی یەکەم کاتێک پەنجا ڤۆڵتە لە پەنجا ڤۆڵتە چەنم دەست کەوتووە دوانزە نانۆ کۆڵۆمم دەست کەوتووە کەواتە ئەمە پەنجایە ئەڵێم ئەمە چوار هەشت دوانزە کاتێک کەوا لە سە ڤۆڵتا دامناوە بیست و چوار ئەمە بیست ئەمە بیست و چوار کاتێک لە سە و پەنجا یا بووە سی و پێنج ئەمە سە و پەنجا ئەمە ئەمە سی و دوو ئەمە سی و شەش سی و پێنج. کاتێک لە دووسە ڤۆڵتا بووە ئەبینین چل و هەشت ئەمە دووسە ئەمە چل و چوار ئەمە چل و هەشت کاتێک لە دووسە و پەنجا یە بووە شەست و دوو ئەمە دووسە و پەنجا ئەمە شەست ئەمە شەست و دوو کاتێک لە سێ سەد ڤۆڵتا بووە ئەبینم حەفتا و چوار ئەمە شەست شەست و چوار شەست و هەشت حەفتا و دوو حەفتا و چوار ئێرە کە. ئێستا خاڵەکانم داناوە بە ڕاستە هێڵێک کە لە خاڵی سفر و سفرەوە تێپەڕ بێت کەوا زۆرترین خاڵم بۆ بگرێتەوە یاخود هەموو خاڵەکان یا هاوسنگیەک دروست بکات بەم شێوازە هێڵێکی ڕاستەکێشم و دواتر دوو خاڵ لەسەر ڕاستە هێڵەکەم دیاری ئەکەم با ئەمە خاڵێکیان بێ و ئەمەش خاڵەکەی تر بێ دێم بڕی بارگەکانی لەگەڵ بڕی ڤۆڵتەکان دیاری ئەکەم کەوا لێرەیە ئەو ڤۆڵتەی کەوا هەمانە لێرەیە سە سە و سە سەو بیست سەو چل سەو شەست سەو شەست و دوو سەو شەست و چوارە و بڕی ئەو بارگەی کەوا لەسەرێتی چلە دێم بۆم خاڵشیان بە هەمان شێوە بڕی بارگەکەی و ڤۆلتێکەی دیارریەکەم بڕی ڤۆلتێکەی ئەبینم لە سێسەیە و بڕی بارگەکەیشم ئەبینم شەست شەست و چوار شەست و هەشت حەفتا و دوو حەفتا و سێ بە نیزیکەی ئێستا کەواتە ئەتوانم سێ گۆشەیەکی بۆ بکێشم بەم شێوازە بۆی بتوانین سلۆپەکەی دیاریکەین ئێستا کەواتە ئەڵێین سلۆپ لێرەدا ئەکاتە کیو لەسەر V کاتە کیو لەسەر V و یەکسانیشە بە دەلتا کیوەکەم لێرە هەفتا و سێ چلی لێ دەرچێ ئەکاتە سی و سێ، لێکدانی دە توان ناقس نۆ، لەبەرئەوەی لێرە نا نۆیە، سێ سە، سە و شەست و چوار ی لێ دەرچێ ئەکاتە سە و سی و شەش ڤۆڵت و یەکسانیشە. دێین لە ڕێگەی حاسیبەیەکەوە هەژماریەکەین، ئەڵێین سی و سێ دابەشی سە و سی و شەش یەکسانە بە ئەو پۆینت دوو چوار دوو نانۆ فاراد یاخود ئەتوانین بڵێین یەکسانە بە دوو سەد و چل و دوو پیکۆ فاراد. لێرەدا بڕی کەپاسناسەکەمان دۆزیەوە کاتێک کە دیەکەمان یەکسان بێ بە دوو ملی مەتر، ئێستا دێین دیەکەمان یەکسانەکەین بە چوار ملی مەتر بزانین بڕی کەپاسناسەکەی دەکاتە چەند لە پەنجا ە حەوت ڤۆڵتمان بۆ دەرچووە کەواتە دوو ئەم کەواتە چوار هەشت حەوت ئێراکە پاشان ئەڵێن لە سەیا سیانزەیە ئەمە سە ئەمە دوانزە ئەمە سیانزە لە سەو پەنجا ە ئەبینین بیستە

لە سێسە ڤۆڵتا ئەبینی چ لە لە سێسەیە چ لە کەواتە ئەم خاڵاکە ئێستا دین لە رێگای راستەیەکەوە کە بە خاڵی سفر و سفرا بڕوات خاڵەکانم ئەگەیەنم بە یەک و دواتر سلۆپەکەی ئەدۆزمەوە بەم شێوازە ئێستا دوو خاڵ دیاریەکەم بە ئارەزوی خۆم کەوا دێم لێرەیە ئەڵێم بە ئەم خاڵە بێت خاڵێکیانم کەوا بڕی ڤۆڵتێکەی ئەکاتە سەد و پەنجا و بڕی بارگەکەشی بیست نانۆ کۆڵۆمە، دەیەم خاڵێکی تر دیاری ئەکەم، ئەم خاڵە دیاری ئەکەم، ئەم خاڵە دیاری ئەکەم، ئەبینم لێرەدا بڕی ڤۆڵتێکەم ئەکاتە دوو سەد و بیست، دوو سەد و چل، دوو سەد و شەست بە نزیکەی دوو سەد و حەفتا ڤۆڵتە و بڕی بارگەکانم ئەکاتە سی و شەش، نان و کۆڵۆم. سا سێ گۆشەیەکی بۆ کەم، بە هەمان شێوازەکەی پێشوو. دێم سیە دۆزمەوە کە ئەکاتە سلۆپ، سلۆپ ئەکاتە دەلتا کیو لەسەر دەلتا ڤی، کەواتە دەلتا کیوەکەم سی و شەش بیستی لێ دەرچێ کاتە شانزە کەڕە دە توان ناقس نۆ، لەبەرئەوەی نانۆیە و دوو سەد و حەفتا سەد و پەنجا ی لێ دەرچێ کاتە سەد و بیست کەواتا سلۆپەکەشم یەکسانە بە سی لێرەدا دێین ئەڵێین شانزە دابەشی سەد و بیست ئەکاتە ئەو پۆینت سەد و سی و سێ کە ڕەد دەتوان ناقس نۆ فاراد و یەکسانیشە بە سەد و سی و سێ پیکۆ فاراد دۆزیمانەوە کە کەپاستانس لە چوار ملیمەترە کاتێک دی یەکسان بێ بە چوار ملیمەتر ئەکاتە سەد و سی و سێ پیکۆ فاراد ئێستا دێم بۆ بەشی ئێستا دێم بۆ بەشی سێیەم کەوا شەش ملیمەترە داتاکانم هەیە گرافەکەی بۆ ئەکێشم لە پەنجا ڤۆڵتا پێنج نانۆم دەست کەوتووە کەوا ئێراکات لە سەد ڤۆڵتا نۆیە کەواتە لە نۆ ئێراکە لە سەیە دەی لە سەد و پەنجا چوار داکات کەواتە چوار دە ئەمە سەد و پەنجا یە ئەڵێین ئەمە چوار هەشت دوانزە چواردە ئێراکە ئەڵێین لە دوو سەد ڤۆڵتە نۆزدە یە کەواتە ئەمە سەد و پەنجا ئەمە نۆزدە لە دوو سەتە ئەڵێین لە دوو سەد و پەنجا یە بیست و سێ یە ئەمە دوو سەد و پەنجا ئەمە بیست بیست و چوار بیست و سێ ئێراکە ئەبینین لە سێسەیا بیست و هەشتە ئەمە سێسە ئەمە بیست و چوار ئەمە بیست و هەشت کەواتە داتاکانم بۆ دەرچووە ئێستا دێم بە ڕاستەیەڵێک ئەیگەیەنم بە یەک و دواتر سلۆپەکەی ئەدۆزمەوە کە بە خاڵی سفر و سفرە ئەڕوات ئێستا بەم شێوازە ڕاستە هێڵێکەکەم ڕاستە هێڵێکم کردووە دواتر دوو خاڵ لەسەر ڕاستە هێڵەکە دیاریەکەم کە با ئەمە خاڵێکیان بێت و پاشان ئەمە خاڵەکەی ترم بێ ئێستا دێم بڕی بارگە و ڤۆلتێکەی ئەخوێنمەوە بزانم چەنە لێرەیە سێسەیە بە بیست و هەشت نانۆ کۆڵۆم وە لێرەدا دێم بڕی ڤۆڵتێکەی ئەخوێنمەوە کەوا ئەڵێن سە سە و بیست سە و سیە وە پاشان دێم بارگەکانشی ئەبینم شانزەیە شانزە نانۆ کۆڵۆمە دێم سێگۆشەیەکی بۆکەم بەهەمان شێوازەکەی تر بەم شێوازە و دواتر سلۆپەکەی بۆ دۆزمەوە کە سلۆپ یەکسانە بە دەلتا ڤی لەسەر یەکسانە بە دەلتا کیو لەسەر دەلتا ڤی بستووە شانزەی لێ دەرچێ ئەکاتە دوانزە کە ڕێڕەت دەتوان ناقس نۆ سێسە سەوسی لێ دەرچێ ئەکاتە سەو حەفتا و یەکسانیشە دێین لە ڕێگای حاسیبەکەوە ژماریەکەی ئەڵێین دوانزە دابەشی سەد و حەفتا یەکسانە بە ئۆ پۆینت ئۆ حەوت ئۆ پۆینت ئۆ حەفتا کە ڕەددە توان ناقس نۆ فاراد کەواتە یەکسانیشە بە حەفتا پیکۆ فاراد کاتێک دیەکەمان یەکسان بێ بە شەش ملی مەتر، من لێرەدا هەر سێ سلۆپەکەم لەسەر یەک گراف کێشاوە تۆ ئەتوانی بە جیا جیا بیکەیت بەڵام ئەتوانیت بە ئارەزوی خۆت گرافەکە بکێشیت چۆن هایی بتەوێ. لە بەشی دووەمی ئەم ئێکسپریمێنتەیا دێین ڤۆڵتەیەکی جێگیر ئەخەینە سەر پلێتەکان کەوا بڕەکەی سە ڤۆڵتە دێین لەم ڕێگایەوە سە ڤۆڵت ئەخەینە سەری ئێستا سە ڤۆڵتمان خستۆتە سەری دێین بە گۆڕانی دووری نێوان هەردوو پلێتەکە واتە D دێین بڕی ڤۆڵتێکەمان ئەخوێنینەوە کە لە ئەمپلیفایەرەکەی و دواتر بڕی بارگەکەی دەرەکەین و ئەتوانین ئی نۆت بدۆزینەوە. ئێستا دێین لە داتای یەکەم دوو ملیمەتر دووری نێوان دوو پلێتەکە ئەیدێینە دووری نێوان دوو پلێتەکەمان کردۆتە دوو ملیمەتر کەواتە دێین سفرێکەینەوە لێرە ئەم جیازەمان. دوو پلێتەکەمان بارگاوی ئەکەین بەم شێوازە ئێستا بارگاویمان کردووە و پاشان بڕی بارگەکەی ئەخوێنینەوە لە ڕێگای ئەم ئەمپلیفایەرەوە کەوا ڤۆڵتێکەیمان پێشان ئەدا ئێستا بە نیزیکەیی دوو پۆینت پێنج ڤۆڵتە پاشان دێین دووری نێوانی بکەینە چوار ملیمەتر ئێستا دووری نێوانیمان کردە چوار ملیمەتر، ئێرە سفرەکەینەوە بە هەمان شێوە دێین بارگاوییەکەین و پاشان بڕی بارگەکەی لێرەوە ئەخوێنینەوە، ئێستا ئەبینین بڕی بارگەکەی بە نیزیکەی. یەک پۆینت سێ ڤۆڵتە. پاشان دێین دووری نێوانەکەی ئەکەینە شەش ملیمەتر، بەم شێوازە زیایەکەی ئێستا شەش ملیمەترمان داوە پێ دووری نێوانیان دێین سفرەکەینەوە ئامێرەکەمان بە سە ڤۆڵت جارێکی تر بارگاوی ئەکەین و بڕی بارگەکان ئەخوێنینەوە لە ڕێگای ئەم ئەمپڵیفایەرەوە دێین ئێستا ئەڵێین بە نیزیکەیی ئەو پۆینت نۆ ڤۆڵتە. وە پاشان دێین سفرێکەینەوە دووری نێوانێکەینە هەشت ملیمەتر بەم شێوازە هەشت ملیمەتر سا سفرمان کردوێتەوە بارگاویەکەین و دواتر بڕی بارگەکانە خوێنینەوە لە ڕێگەی ئێرەوە هەرچ کاتێک وردەوە بووە توانین ڕێنجەکەمان بگۆڕین لێرە کەوا زۆر کەمەوە بێت توانین لە ڕێگەی ڕێنجی کەمەوە ژمارەکان بخوێنینەوە ئێستا بە نیزیکەی ئۆ پۆینت حەوت ڤۆڵتە. وە پاشان دێین دووری نێوان ەکەینە یەک سانتیمەتر واتا دە ملیمەتر بەم شێوازە ئێسا یەک سانتیمەترە دووری نێوانەکەی واتا دە ملیمەترە ئێرە سفرەکەینەوە جارێکی تر بە سە ڤۆڵت بارگاویەکەین و دواتر بڕی بارگەکەی لە ڕێگەی مەڵتیمیتەرەکەوە ئەخوێنینەوە کەوا نیزیکەی ئۆ پۆینت شەش ڤۆڵتە، ئێستا دووریی نێوان دوو پلێتەکە ئەکەینە یەک پۆینت دوو سانتیمەتر واتە دوانزە مللیمەتر، بەم شێوازە ئەیگۆڕین، ئێستا دوانزە مللیمەترمان دووریی نێوان دوو پلێتەکەیە، دێین بارگەکانی سەری سفر ئەکەینەوە لە ڕێگای ئەم سویچەوە بارگاوی ئەکەین ئێستا بە سەد ڤۆڵت وە دواتر دێین بڕی ڤۆڵتیەکەی ئەخوێنینەوە کەوا ئەبینین لێرەدا بە نزیکەی هۆ پۆینت پێنج ڤۆڵتە بەم شێوازە بۆ ڤۆڵتێمان خستە سەر کەپاستانسەکەمان و وە لە رێگای ئەمپلیفایەرەکەوە ئەتوانین بڕی بارگەکانی بدۆزینەوە. وە ئێستا دێم دەسەکەم بە حساب کردن و بە گراف کێشان بۆ ئەم ئێکسپریمێنتە، لێرەدا دێین بڕی ڤۆڵتەکان کەوا خوێندوومانەتەوە لە ئەمپڵیفایەرەکە هەر هەمووی ئەکەینە بارگە کەوا وتمان کیو ئەکاتە سی ڤی لێرەدا وتمان سیەکەمان کردبووە یەک کە ڕەت دەتوان ناقس هەشت کە لەسەر ئەمپڵیفایەرەکەمان نووسرابوو ئێستا دێین هەموو ڤۆڵتەکان ئەکەینە کۆڵۆم واتە ئەیگۆڕین بۆ بارگە دوو پۆینت پێنج لێکدانی یەک کە ڕەت دەتوان ناقس هەشت ئەکەین و ئەکەین بە نانۆ ئەکاتە بیست و پێنج نانۆ کۆڵۆم سیانزە نانۆ کۆڵۆم نۆ نانۆ کۆڵۆم حەوت شەش پێنج بەم شێوەیە توانیمان بیگۆڕین لێرەدا دێین کەپاسانسی سەر پلێتەکان ئەدۆزینەوە وایکەینە پیکۆفاراد لێرەدا دێین کەوا وتمان سی ئەکاتە کیو دابەشی ڤی بەڵام لێرەدا ئەمە ڤۆڵتێی سۆرسەکە بەکارەیەنین ئەمە ڤۆڵتێی ئەمپلیفایەرەکەیە کەواتە دێین لێرەدا ئەڵێین بیست و پێنج دابەشی سە یەکسانە بە پۆینت بیست و پێنج یاخود دوو سەد و پەنجا

وە ئێستا دێم سێرەکەم ماکزیمەمم دوانزەیە لە دیە کەواتە ئەتوانم بڵێم ئەمە پێنج ئەمە دە ئەمە پانزە وە ماکزیمەم ڕێنجم لە کەپاسنانسا دوو سەد و پەنجا یە کەواتە ئەڵێم پەنجا سە سەد و پەنجا دوو سە و دوو سەو پەنجا هێراکە ئێستا دێم داتاکانم دانەم بە شێوازێکی زۆر ڕێک و جوان ئەڵێم لە دووە دوو سەو پەنجایە کەواتە ئەمە دوو ملیمەتر دوو سەو پەنجایە ئەڵێم لە چوارە سەو سیە ئەمە سەو سی ئەمە چوار لە چوارە سەو سیە ئەڵێم لە شەشە نەوەیە لە شەشە نەوەیە ئەمە نەوە ئەمە شەش لە هەشتە حەفتایە کەواتە ئەڵێم ئەمە هەشت ئەمە حەفتا. ئەڵێم لە شەشا شەستە کەواتە ئەمە لە شەشا شەست لە پێنجا پەنجایە. ئەبینم بەم شێوازە داتاکانم دەرچووە ئێستا ئەتوانم لە ڕێگای دەسەوە بیانگەیەنم بە یەک بەم شێوازە ئەبینم قەوسێکی زۆر جوانم بۆ دەرچووە کەواتە لێرە ئەبینم بە زیادبوونی دووری نێوان دوو پلێتەکەمان کەپاسناسەکەمان کەمەکە بەم شێوازە. پاش وەرگرتنی داتاکانم کەوا لە نێوان دی و سیە زانیتم ئێستا دێم ئەمەوێ ئی نۆت بدۆزمەوە کەوا وتمان ئی نۆت ئەکاتە سی دی ئی ئاڕ لەسەر ئەی کەواتە دێم گرافێکەکەم لە نێوان سی و یەک لەسەر دیە دواتر سلۆپەکەی ئەکاتە سی یەک لەسەر دی و یەکسانە بە سی دی ئی ئاڕیشم هەیە و ئەیش ئەتوانم بدۆزمەوە کەواتا دێم جارێ لە پێشدا یەک لەسەر دیەکان ئەدۆزمەوە لە رێگای حاسیبەوە ئەڵێم یەک دابەشی دوو ئەکاتە ئەو پۆینت پێنج ملیمەتر یەک دابەشی چوار ئەکاتە ئۆپۆینت بیست و پێنج یەک دابەشی شەش ئەکاتە ئۆپۆینت شانزە یەک دابەشی هەشت ئەکاتە ئۆپۆینت سەد و بیست و پێنج یەک دابەشی دە ئەکاتە ئۆپۆینت یەک یاخود ئۆپۆینت دە یەک دابەشی دوانزە ئەکاتە ئۆپۆینت ئۆ هەشتا و سێ ئێستا دێم گرافێک لە نێوان یەک لەسەر دی و سیا ئەدۆزمەوە بەم شێوازە. دێم سەرەتا خاڵەکانم دێم سەرەتا دوو هێڵە کێشم لەسەر ئەم تەوەرانە بەم شێوازە ئامادەیەکەم

ئۆپۆین سێ، چوار خانەی تر، ئۆپۆین چوار، ئێرەیش ئەکاتە ئۆپۆین پێنج. وە ئەبینین ماکزیمەم ڕێنجم لە کەپاستانسەکانە دوو سەد و پەنجا یە، کەواتە ئەتوانم بڵێم ئێرە پەنجا یە، سا، سەد و پەنجا، دوو سەد دوو سەد و پەنجا کەوا ئەمە تەوەرەی کە پەستانسە بە پیک و فاراد. ئێستا دێم خاڵەکانم دیاریەکەم ئەڵێم لە پۆینت پێنجا دوو سەد و پەنجا یە کەواتە کەواتە ئێراکە ئەڵێم لە پۆینت بیست و پێنجا سەد سی یە لە پۆینت بیست و پێنجا کەوا ئەم ناوەڕاستاکە سەد سی ئێراکە ئەڵێن نەوە بەرامبەر بە پۆینت شانزە یە ئەمە نەوە پۆینت یەک

پەنجا بە بەرامبەر بە ئۆ پۆینت هەشتا و سێ یە کەواتە ئۆ پۆینت هەشتا و سێ بەرامبەر بە پەنجا ئێرە کە تەقریبەن ئێستا دێم خاڵەکانم لە ڕێگەی ڕاستە هێڵێکەوە ئەگەیەنم بە یەک بەم شێوازە کەوا زۆرترین خاڵ ببڕێ و وە بکەوێتە سەنتەریشەوە بە نیزیکەی

پیکۆفاڕادە خاڵێکی تر بە ئارەزووی خۆمان دیاریەکەین کەوا با ئەم خاڵە بێ دێین ئەڵێین لێرەدا ئەو پۆین دووە واتە ئەو پۆین دوو ملیمەتر ناقسیەک ئەبینین کە پاسلاسەکەیشمان کەوا ئەیخوێنینەوە سەد و حەوت پیکۆفاڕادە ئەتوانم سێگۆشەیەکی بۆ بکەم بەم شێوازە. بەم شێوازە سێ گۆشەیەکی بۆکەم ئەڵێم سلۆپ یەکسانە بە سیدی و و یەکسانیشە بە دەلتا سی دەلتا سیەکەم سەەوە سە حوتی لێ دەرچێ ئەکاتە هشتا و سێ کە ڕەت دەتوان ناقز دوانزە ئەو پۆینت سێ سەد و حەفتا و پێنج ئەو پۆینت دووی لێ دەرچێ ئەکاتە ئەو پۆینت سەد و حەفتا و پێنج کە ڕەد دەتوان ناقس سێ لەبەرەوەی ملیمەترە ئەیگۆڕین بە مەتر بۆ ئێستا دین لە ڕێگەی حاسیبەیەکەوە حسابی ئەکەین ئەڵێین هەشتا و سێ دابەشی پۆینت سەد و حەفتا و پێنج یەکسانە بە چوار سەد و حەفتا و چوار پۆینت بیست و هەشت کە ڕەددە توان ناقس نۆ. وە دواتر دێین لە ڕێگەی یاساکەمانەوە کە وا وتمان ئی نۆت ئەکاتە سی دی ئەی ئی ئاڕ. ئێستا لێرەدا ئێمە بۆ ئەم ئێکسپریمێنتە سی دیمان یەکسانە بە سلۆپ، Slope، و ئی ئاڕ، ئی ئار لەم ئێکسپریمێنتەیا لەبەرئەوەی ئێمە لە هەوایا ئیشمان کردووە یەکسانە بە یەک بە نیزیکەیی ئەکاتە یەک کەڕەتی ئێریا ئێریاکەمانە مێنێ ئێریا ئەکاتە پای ئار دووجا. لێرەدا ئێمە نیوەتیرەی ئەو پلێتەی کەوا بەکارمان هێنا لەبەرئەوەی شێوازێکی بازنەیی بوو ئاڕەکەمان کردیە سیانزە سانتیمەتر بوو کەواتا دێین ئەڵێین ڕووبەر ئەکاتە سێ پۆینت چواردە کە ڕێژەی نەگۆڕە کە ڕەتی سیانزە سانتی مەتر کە ڕەتی دە بە توانی ناقس دوو ئەیگۆڕین بۆ مەتر هەر هەمووی بە دووجا یەکسانە کەواتە ڕووبەرەکەی ئەکاتە ئۆ پۆینت ئۆ، پەنجا و سێ مەتر دووجا، کەواتە لێرە ئی نۆت ئەتوانین بیدۆزینەوە، سلۆپەکەمان هەیە کاتە چوار سەد و حەفتا و چوار پۆینت بیست و هەشت کە رەد دە توان ناقس نۆ، کەواتە ئی ئارەکەمان کردیە یەک، ئەریاکەشمان کردیە ئۆ پۆینت ئۆ، پەنجا و سێ، ئێستا دێین ئەو ژمارەیە دابەشی ئۆ پۆینت ئۆ پەنجا و سێ یەکەین و ئی نۆت ئەدۆزینەوە ئەڵێین چوار سەد و حەفتا و چوار پۆینت بیست و هەشت دابەشی ئۆ پۆینت ئۆ پەنجا و سێ یەکسانە بەم ژمارەیە. و یەکسانیشە بە، ئەتوانین لێرەوە یەکسەر لێکدانی، دە بە توانی ناقس نۆی بکەین کەوا هاوبەشە لە سەرەوە و یەکسانە دوو جار ئەتوانین پەنجە بنێین بەم ی ئێنجیەکەیە ئەکاتە هەشت پۆینت نەوە و چوار ئەکاتە هەشت پۆینت نەوە و چوار کە ڕەتی دە توان ناقس دوانزە لێرەدا یەکەکەی ئەنووسین ئەڵێین ئەمپێر سێکەند ڤۆڵتیە مەتر. لەم ئێکسپریمێنتەیا توانیمان ئی نۆت پێرمیتیڤیتی بدۆزینەوە لە فری سپەیسا کە ئەکاتە هەشت پۆینت نەوەد و چوار لە ئێکسپریمێنتەکەی ئێمەیا خو ستانداردەکەی هەشت پۆینت هەشتا و پێنج کە ڕەددە توان ناقس دوانزە یە کەواتە ئێمە توانیمان ئی نۆت بدۆزینەوە کە ئەکاتە هەشت پۆینت نەوەد و چوار کە ڕەددە توان ناقس دوانزە لەم ئێکسپریمێنتەدا هاتینە کۆتایی بەهیوای سودێکی باش بۆ هەموتان زۆر سوپاس.